Moin moin alleguer, wëllkomm zréck op meng E-Tree Déngen Review. Ech presentéieren iech haut The Last of Us, ee Spill wat mech besonnesch jo zimlech interesséiert huet. Schonn am Ufank gesitt Dir, Dir spillt d'Roll vun engem Mann, ech mengen hien heescht Joe, ech weess elo net ob ech et richteg verstanen hunn oder esou, an en ass mat engem Meedchen zesummen, an nee, et ass net seng Duechter. Well déi Spielemacher, déi hunn dat och scho gesot, datt datt een anert Meedchen ass. Mir wëssen net genau ween an vu wou se kënnt oder esou, awer et ass net säin Meedchen. An jo, an deem Spill ass een an enger apokalyptescher Welt. Wéi Dir gesitt, ass jo alles e bëssi futti, iwwerschwammt, mat Grünzeug bewachsen. Ech meng et sinn, ech weess net, zéng Joer oder esou nodeems d'Apokalypse do ugefaangen huet. A fir eng Kéier ass et keng Zombie-Apokalypse. Dat fannen ech originell. Well dat gëtt et net ëmmer. Jo, an am Spill do ass et e bëssi eng Hand wäscht déi aner, well do hëlleft ee sech géigesäiteg, den Haaptcharakter an dat Meedchen do. Jo. Et kann een an dem Spill Waffen kréien, kann een awer och mat den Fäischt an sou, mee ech schwatzen iech mol fir d'éischt iwwer déi Apokalypse. Et weess een zwar net vill doriwwer, awer et ass och ee Virus, et ass zwar kee Zombie Virus, awer keng Ahnung d'Leit sinn och komesch drop an. Keng Ahnung, se hunn esou komesch, wéi soll ech soen, e puer Leit hunn esou Tumoren oder wat weess ech, esou wéi bei Resident Evil 4, voilà, do kommen jo och esou Dénger eraus aus hirem Kapp, wann een se erschéisst an esou, esou eppes Ähnleches. Also ech hu mol esou ee Bild gesinn, deen ass lo net an deem Trailer hei. An jo, elo kënnt déi éischt Begéignung mat. den aneren Leit an do verstoppt hien sech fir net erkannt ze ginn, fir net fonnt ze ginn. Dat Meedchen mécht hiem dat no an jo se gëtt och ëmmer bëssi Kommentarer wéi een gesäit. Uschleichen gehéiert och zum Spill. Ok uewen lénks gesäit een jo lo dass hien een Revolver oder sou huet. Gesondheet wahrscheinlech den Kräiz ass een Medikamant een Erste Hilfe Kasten an lo bréngt hien den doen ëm jo an hien ass ganz roueg komescherweis. Mee en packt et, jo, jo. Ok, vläicht kann en et schwaatzen wann en erstéckt gëtt, ech hunn dat nach ni probéiert. An jo, elo gouf hien entdeckt. An am Fong besteet et doranner, dass elo hien hätt, hien hätt dat ganz anescht spillen kënnen, dass anscheinend. ganz fräi, et hätt ee sech och kéinten méi laang verstoppen an net entdeckt ginn a vläicht laanscht goen an esou. An jo, gesäit een et schéi sinn, wéi an den meeschten Spiller an esou. An dëst Kéier ass jo do ee Liewen uewen, et ass net dass een rout gëtt an dann heelt een sech wann een net méi rout ass an jo. Ja. An hei, ech weess lo net richteg, ob dat heien ee Quicktime Event ass, well et stung mol keng Tast do an esou. An jo, kann een Leit zu Geiselen huelen? Dat ass jo interessant, ne? Jo bon, zilen muss een kënnen. An jo, wann een se zur Geiselen hëlt, dann trauen sech d'Géigneren net méi esou richteg ze schéissen. Lo huet dee Kärel guer keng Munitioun méi. Lo gesitt dir wat geschitt. Dee Männchen huet d'Geräisch héieren vun enger eideler Pistoul an wollt hien ugräifen, awer d'Meedchen do. huet him gehollef, wéi ech Iech ganz am Ufank gesot hunn, een hëlleft den aneren. Dass heiansdo hëlleft hatt him an heiansdo warscheinlech net. An jo, wéi Dir gesitt, dat war schonn ee bëssi goar, wéi deen hien erléidegt huet. Do gesitt dir fir d'éischt Kéier de Männchen, jo, dee baut eppes zesummen. Dat heescht, et gëtt Crafting an deem Spill, kann een aus zwou verschiddenen Saachen eppes Schéines, Klenges bauen, zum Beispill ee klenge Molotov Cocktail. Jo Jo dat war schon gutt. Tja Kuckt et kann een wahrscheinlech ähm, sou laang sech verstoppen wéi een wëll an dann jo hie gräift elo un.

An dat huet och net gescriptet ausgesinn. Dat heescht, et kann een wahrscheinlech spillen wéi een wëll, och op enger bëssi anerer Weis oder sou. Majo, dann dat war The Last of Us. Et huet mech och e bëssi un I Am Alive erënnert, sou een Spill wat een kann roflueden fir Xbox Live An jo, wat soll ech soen, ech freeë mech drop, dass et rauskënnt. Also dann, ciao an bis zum nächsten Video vu mir.